Live fyna hefyd. Mae'n mynd gweud you're live. Oce. Okay. Joio mas traw. Bore da pawb. Croeso i'r sesiwn ffit yn pimp. Nes mynd i aros cwpl o munud i pawb dod mewn. Uh, bach o dŵr. Os ddim dŵr o ti, ceri ôl dŵr. Gael ein dŵr. O, oh, joio. Uh, ei, di Gwener. Fantastic. Ei, fantastic. Gobeithio pawb gyda plans neis. Watch you watch a film neu rhywbeth, mynd am wak neis. Joio mas draw. Uh, beth sydd da ni? 14 da ni, fan hyn ar YouTube. Helo pawb. Uh, fi eisiau mynd i check o ffôn fi, achos mae Facebook arno fyd. Fi wedi trio Facebook. Os ti'n abod fi, I'm not great with technology. Brilliant, oce. Okay. So, croeso'r sesiwn. Um, sesiwn ola o'r wythnos. Um, Nawr, obviously, di Gwener yw e. Um, byd ni'n ôl di llun, so paid o phoeni, byd ni'n ôl hanner awr i naw di llun. Um, os ti heb wneud y sesiwn o blaen, pimp gweithgaredd, ni'n mynd i torri nhw lan um, i segment o 30 eiliad, okay? so 5 exercises, 30 seconds, wedyn bach o break, 30 seconds arall, a wedyn ni'n symud rownd a cael breaks. uh, yn yr sort of, uh, uh, sesiwn. Okay. So, uh, mae rhai o chi wedi gofyn i fi lle mae Colin y QR. Mae fe wedi mynd, mae fe bant, ond mae ffrind newydd da fi cyn i'n dechrau. Okay. Uh, Pascal, Pascal y Pony, fan hyn, os ti'n gallu weld. Fel arfer, mae fe'n siarad loads, ond uh, so mae'n gallu heddi. He's a little horse. Never mind. Oce, okay, ni'n mynd trwy nhw lan. Di Gwener, so ni'n mynd ar trip bach, oce, okay, so ni'n mynd ar tren. Pan ni'n mynd ar tren, oce, okay, ni'n goffa rhoi bags ni lan o'r top, so ni'n neud squat heddi, just deg squat, ni'n mynd i pigo lan bag, pengliniau, yn plygu lawr, pigo'r bag a rhoi ar top, oce, okay, un. Pigo'r bag lan, rhoi ar top, dau. Tri, cofio'r cefn syth? Pedwar. Pump, da iawn. Chwech. Car y fynd. Angen siŵr mae bawb sy'n mynd ar top o'r trên. Saith. Oeth. 92 iawn. Mae rhai o chi'n gofyn, loads o bags da ni, ni'n mynd ar trip da. Peth nesaf ni ar y tren, oce? Okay? Dechrau symud, dechrau cerdded ar swat, a mae tren yn dechrau symud, oce? Okay? Bryd chi'n mynd mewn cylch. Neud siŵr, mae tra ar y dŵr off y llawr, car o fynd. Ok, ni'n pigo le lan nawr, bach o ffastach. Woohoo! Ti'n gallu clywed hwnna? Bach yn ffastach. Bach o jog nawr. Dal yn mynd. Cylch e. Brech yn mynd bach yn ffastach. Os ti heb wneud e, fi moyn clywed y tren. Woohoo! Sa'n siŵr os mae tren hwnna. Choo choo! Cadw fynd, cadw fynd, cadw fynd. Ffastach. Pigo trad lan bach mwy. Cadw fynd. Cadw fynd. A slow o fe lawr. Slow fe right lawr. A ni'n neud stop, oce? Okay? Dylai calonau pawb yn dechrau mynd nawr, oce? Okay? Trwy mol y fyny. Nawr, ni wedi benni, oce? Okay? Hw, llais fi'n mynd fyna. Ni wedi benni nawr, so ni'n mynd i roi claps achos ni wedi cyrraedd, oce? Okay? So claps mawr. Nice a slow. Ni'n mynd i gweud diolch i'r person oedd gyrru ni yma, neu gyrru'r tren. Claps mawr. Nice and slow. Squeeze fo reit mas mewn. Da iawn, tri arall. Dau, tri. Brilliant. Ok, ni'n bennu'r warm-up gyflym. Sip o dŵr. Yna esbonio beth yw'r weithiau ar e heddi, ok? Mm. OK, gweithgar heddi. Shufflo, OK. So ni'n mynd i un ochr. Un, dau, twtio'r uh, llawr gyda law. Cwpl shuffles, mynd i'r ochr arall. OK, so hwnna'r shuffle. Plank ar ochr. Fel arfer, ni'n gwneud plank fel hyn, ac ar ôl penoli lawr. Tro yma, ni'n mynd ar Yr ochr a caru hips lan, a ni'n gallu neud e fel 'na. Fi 'di neud hwn am 30 eiliad o swapo draw. Sumo squat. Dwrnod o blaen, neud squats gyda fi. Tro 'ma, ni'n mynd i neud cam mawr mas. So mae coesau ni, cael bach o lle, a ni'n neud sumo squat. So mae'r coesau eitha bell. OK, penglin ni'n mynd ffordd 'na, paid tilto, cefn syth. Da iawn. Coesau wyllt, yr un nesa, oce. Okay. Ni jyst mynd i fflico'r heels mas. So ni'n toucho'r ochr, a wedyn fi'n mynd bach yn ffastach. A wedyn, fi'n mynd i safio'r un ola. Sa'n fw, fi'n ofnus o'na. Oce, okay. so fi'n mynd i dechrau y shuffles. Bydd e'n gweithio am 30 eiliad. Oce. Okay.

Pump eiliad. Off ni. Ww. Cadw pen lan. Cadw cefn syth. Ni dio. Helo. Helo. Shuffles bach. Cofio, twtio llaw, gyda'r law, oce? Okay? Twtio llawr gyda'r law. Hwff. Os ti'n mynd i'r dde, i'r dde, chwyth i'r chwyth. Left and left, right and right. Hú, hú, hú. OK. Coes i llosgi fyna. So ni'n eiro plank tro yma. Oh, cofiad ar plank. Gorfod lawr. Sgell i weld. Elbow date ar y llawr. Ni'n pigo hwn lan, pigo'r hips lan. Ni ddim moyn nhw'n mynd ar y llawr. Tra'n yn unig. 30 eil, mae hwn yn tuff. O, oh, dyma. Offa ni te. Os ti'n moyn, ti'n gallu sioi breich yn yr awyr, edrych lan. Ni'n cael yn date. Fi'n struggle yn barod, boys. O! Oh! Dim ond 30 eiliad yw e. So car o fynd. Car o nadlu. Sa'n gallu o'r sgrin faint i'r ôl. Oeth eiliad, man iawn. Ni bron na. O! Car o hips lan. O! Oce. Pimp eiliad. Swap o droso. So fi'n mynd droso i'r chwith nawr. O, hips lan. Eto, ti'n gallu hagor fe lan. Cadw'n adlu trwy trwy'n mas o'r ceg. Da iawn, cadw hips lan. Os ti'n meddwl maen nhw'n mynd lawr, push nhw reit lan. 30 eiliad o gwaith galed fan hyn. Cadw fe'n da iawn. Da iawn chi. O, oh, ding ding. Oh. OK. Sumo squats nesa. Tro diwetha pan i'n neud squats, ni'n neud e eitha agos. Tro ma, ni'n mynd i neud cam mawr mas, OK? OK, plygu, pengliniau, a ni'n mynd nôl a lan. So, ddim lot, dim bell i mynd, OK? Pump eiliad. Pawb barod. Big step mas. Sumo squat. Un. Dau. Good. Tri. Oh! Clywys i na? Clic mewn cefn ni. Oh, good. Os ti'n mwyn cadw nhw o flan, mae rhai pobl yn ganol pen nhw, o lan i chi. Oce, okay. da iawn. Good, siglo fe mas. Da iawn pawb, di gwenyn yw e. Beth o'r can na? O, ni'n mynd mewn, syth mewn to. Come mas. Squats, oce. Okay. Cover can. It's Friday then. So hwnna pan ni'n gweithio galed bore yma. Good. Carw Nadlu. Kevin Syth, pengliniau yn plygu, a lan. Da iawn chi. O, oh, oce. Okay. Coesau wyllt fi'n gael nhw, oce. Okay. So pan ni'n neud e, ni'n just flico mas. A touch o trainers ni, fel yna, oce. Okay. A wedyn ni'n gallu pigo fe lan. A'n mynd bach yn glyfo bach, oce. Okay. 13 eiliad, quick sip o dŵr i fi. Pascal, sy'n mae pethau mynd? So mi'n siarad edrych cofio. Ok. Coesau well, dechrau fel na os chi moyn. A wedyn, jumps mewn. Cael bach o rhythm. Da iawn. Os chi'n meddwl, chi'n gallu mynd yn gyfamach, cer gyfamach. Os mae hwn yn anodd, just slow fe lawr. Ok? Mae fe angen chwysu bach. Fi moyn bach o chocolate heno, so. Tri, dau, un. Good, da iawn. Siglo fe mas. Fi mynd gyflym tro yma. Fi wedi penderfynu fi mynd gyflym. Oce. Cer, cer. Fel y gwynt. Go, go, go. Faint gall wneud? Loads o, loads amser. I'r ochr. Dych chi'n bwrw, dwylo, neu law chi. Cael mynd, cael mynd. Gwaith galed. Dyma o'n un gweithgaredd ar ôl hwn. A surprise. Pawb yn offi surprises. Cael mynd, go. Push, push. Oce. Okay. Ni'n mynd i gerdded fel hwyadau nesa. So, plygu pengliniau. Mae penol ni'n mynd reit lawr. A ni'n mynd i cerdded fel hyn. Oce. Okay. 30 eiliad. Bydd e'n llosgi'r coes, coesau. Mae hwnna'n ffain. Gwaith galed. Oce. Okay. Os chi'n neud sŵn fel hwyad yn cael bonus points fyd. Ond os ma rhywun ar y cyfriadur, ish. Oce! Ww! Cadw fe'n coesau fi'n brifo. Os chi'n hen, mae hwn yn rili really anodd. Wait, wait. Bonus points i fi.

Achos mae'n rili galed. Na. Sy'n ffilm mewn? 30 eiliad ola. Come on, it. Eh. Come on. Well, Donald Duck. Cael o fynd. Wai, wai. Oh! Cael o symud y breichau. Cael o symud pengliniau. Coese fi'n llosgi. O, caru fynd! Deg eiliad! Pawb yn caru fynd! O, bron cwbl awr, caru fynd! Tri! Ah! O! Ah! Oce, pawb i ystod lawr. Pawb i ystod lawr. A siglo coesau mas. Sigl, sigl. Ww! Siglo mas. Pigo'r coes chwith. Siglo fe off y llawr. Siglo, siglo, siglo. Troi nhw lawr. Coes de. Right leg. Siglo, siglo, siglo. Pawb i sefyll lan. Pawb i cerdded rownd. Ww! Pawb i ynadu trwy trwyn. Cerdded rownd. Os mae bach o dŵr, cael sip o dŵr. Siglo fe popeth off. Tro ma, fi moyn chi wneud stretch bach, oce? Okay? So os mae wal gyda ti, neu os mae mam neu brawd chwar, cael gwneud bach. Just garw coes, pigo fe lan, O'i ddeiliad, car yn adlu. Fi mwyn toi fo lawr. O, da iawn chi. O, fi o blaen. O, car y fynd. Da iawn. Fi'n gwybod, fi'n really joio gweithio mas yn y bore, ac fi'n gwybod wedyn, fi'n teimlo'n loads well, oce, okay? yn ystod y dydd. So, diolch yn fawr iawn pawb, pawb ar Facebook, gobeithio nath ei gweithio. Uh, Byn ni'n ôl hanner awr i naw, bore dydd llun gyda Shrids. O, oh, ti'n gallu weld hwnna? Gwaith galed. Yn cawod. So diolch yn fawr. Oce, okay. cofia nawr, os ti ddim yn dilyn ni ar social media, mae loads o fideos da ni, uh, yn wedi os ti adre a chi moyn neud rhywbeth, mae loads o syniadau gyda ni ar YouTube hefyd. Oce, okay. Diolch yn fawr iawn pawb. Uh, gobeithio gweld chi fian. Ta-ra! Oh.